Ndaa! Ndi Vho Dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Balelwa News. Mafhungo nga Rwetshidzwa Maremba. Ndo livhuwa, zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri miṅwe mishonga i shumiswaho u vhulaya zwikhokhonono i khombo kha vhafumakadzi vho ḓihwalaho. Ngudo ya zwenezwino yo sumbedza vhushaka vhu vhiledzisaho vhukati ha u hambela chlorpyrifos, CPF, na tshanduko ya vhuluvhi kha ṅwana a sa thu bebiwaho, Tsedzuluso yo ganḓiswaho kha JAMA Neurology yo shumisa datha ya vhana vha maḓana mavhili fusumbe vha miṅwaha ya vhukati ha rathi na fumi-iṋa. Bammbiri, Brain Abnormalities in Children Exposed Prenatally to the Pesticides Chlorpyrifos, yo ṅwalwa nga Dokotela Bradley S. Peterson u bva University of Southern California na vhashumisani ngei Children's Hospital Los Angeles, Columbia University na New York State Psychiatric Institute. Kha ngudo yo anḓadzwaho kha Journal of Meteorological Society of Japan, vhorasaintsi vho ṱalusa tshiimo tsho khetheaho tsha mufhiso wo kalulaho tshi re na vhushaka na maḓumbu madzikule kha ḽa Japan Tsedzuluso yo bvisela khagala uri tshiimo itsho tshi na vhuṱumani na themphareitha dzi re nṱha na u na ha mvula khulu. Tshigwada tsha vhasedzulusi tsho rangiwaho phanḓa nga Phrofesa Hiri Shoji Takahashi u bva Tokyo Metropolitan University tsho shumisa datha ya phetheni dza kha dzingamufhe kha maḓuvha a ḓana na malo e a vha a na mufhiso wo kalulaho Data yo shumiswaho ndi ya vhukati ha ṅwaha wa gidi ḓa ṱahe fuṱahe mbili na gidi mbili fumbili nthihi. Ri bvela phanḓa na maipfi a ṱhuṱhuwedzo u bva kha matshudeni vhe vha avhelwa ṱhanziela dza zwa pfunzo vhege yo fhelaho. Chauke Ngudo Angelina, mutshudeni wa Honours Degree kha Theology u bva Yunivesithi ya Venḓa, u ri zwo itaho uri a kone u fhedza na pfunzo dzawe ndi nge a kona u shumisa tshifhinga tshawe zwavhuḓi na vhuḓikumedzeli tsha u ke u na zwinzhi. Ndi madekwana. Nṋe nga madzina ndi pfi Tshauke Ngudo Angelina. Ndo graduater vhege yo fhelaho University of Venda. Qualification ndi BA Honours in Theology. Ndi khou livhuwa tshifhinga tshe nda fhiwa tshone uri ndi ḓe ndi ṱuṱuwedze na u shera uri ndo zwi konisa hani u vhuya nda graduater heyi honours degree yanga. Ndi tshi nga tou amba uri tsho nkonesaho kha holwu lwendo ho vha u rangisa Mudzimu phanḓa, ho vha u dovha nda kona u ita time management, ho vha u dovha nda kona u ḓivha uri tshifhinga tshanga ndi khou tea u tshi fhedza kha mini hu si kha mini. Ndo ḓiwana ndi too much commitment kha heyi degree yanga, nda vha faithful na zwoṱhe mishumo ye nda vha ndi khou fhiwa ngauri honours degree ndi post graduate degree ine i vha i inwi na supervisor. Ndo vha too much commitment vhukati hanga na supervisor na wanga na mushumo wanga. Ndi tshi nga tou ḓisa maipfhi a ṱhuṱhuwedzo a uri ndi nga bula uri zwi kha ḓi konadzea. Zwi kha ḓi konadzea, zwi a konadzea. Vha nga vha vha hone hafho nnḓa, vha tshi khou isa phanḓa na dzipfunzo dzavho, mara vha tshi pfa u nga ri vho neta, vha nga si tsha zwi kona. Vha nga vha vha hone hafho nnḓa, vho siiwa vho salelwa nga modulu muthihi, vha pfa u nga ri vha nga si tsha vhuyelela. Ndi tshi nga ri kha vho yo fhedzisa zwe vha thoma. Luambo lwa Tshiisimane lu ri, There is always the light at the end of the tunnel, A ḽi dzuli ḽo kovhela. A ḽi dzuli ḽo kovhela. So ndi tshi nga ri pfunzo ndi gundo. Ndo i vhona nṋe i tshi nkundela. Pfunzo i a ṱalifhisa. Pfunzo ndi ifa ḽi sa siṋi. Pfunzo i a kunikisa, i a kunakisa muthu. Pfunzo i a dovha ya sheipa na kuhumbulele kwa muthu. Ndi nga dovha nda bula futhi uri zwi kha ḓi konadzea. Zwi si na ndavha uri vha khou ṱangana na sitshiosheni ifhio, vha nga vha vho no vha mubebi. Pfunzo a i keguleliwi. Pfunzo a i kalahaleliwi. Ndi u tou ḓivhudza iwe muṋe zwine wa khou ṱoḓa. Ngauri ndo vhona kha nṋe u ḓivhudza uri matshelo a thi khou nyaga uri ndo dzula khamusi na vhaṅwe vhathu nda vha ndi tshi khou amba uri hezwi zwo vha hu muloro wanga. Ndi khou nyaga uri ndi tshi ṱanziela uri Hoyu u tou vha muḽoro wanga, muḽoro wanga ndi vhe ndi tshi vho tou u tshila. Zwino ndi tshi nga tou ri zwi a konadzea uri vhone vha vhe hune vha khou funa u vha hone, mugandu u ḓivhudza wa Investa. Heneyi mbeu ine vha vha nayo kha vhe vha i gobele, vha i sheledze, vha i ṱaulele. Ndi a vha fhulufhedzisa uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo kaṋa. No livhuwa.